هەڵێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین و ئەچینە لای دواتەوەری پرۆگرامەکەمان کە ئەویش قسەکردنە لەسەر پرۆسەی هاتنەوەی ناوی خوێندکاران بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەمساڵ بابزانین بۆچی زانکۆلاین ئەمساڵ دواکەوتەوە هۆکارەکانە گەڕێتەوە بۆچی ئایا تەنها هۆکار بۆ ئەوەیە کە نەبوونی زانیاریە لەلایەن خوێندکارانەوە لە شێوازی پڕکردنەوەی فۆرمەکانە یاخۆ زۆر جا ڕەنگە باسەوە بکرێکە سیستمەکان ڕەنگە هەڵەیەک تیاابێ یاخۆ ڕەنگە بەپی پێویست کار ئاسانی بۆ خوێندکاران نەکراوێ بە شێوەیەکی گشتی کە ئێمە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەرەکەین، دیارە گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە ئەکەین، هەروەها بۆ وەڵامدانەوەی کۆمەڵێک پرسیاری دیکەش میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر بروسکە عەبدوڵاش دەرمان کردووە، بەڕێوەبەری تۆمارگای گشتی زانکۆی سلێمانی. دکتۆر بەیانی باش بێ. بەیانی باش دکتۆر بەخێر بێیت. سپاستان دەکەم. دکتۆر گەر هەر لەوە دەست پێ بکەین با بزانین پرۆسەی هاتنەوەی ناوی خوێندکاران بە کوێ گەیشتووە؟ بەڵێ پرۆسەی هاتنەوەی ناوی خوێندکاران تەواو بووە کۆمساڵێک ناوەکان ئێستا گەیشتۆتە کۆلێجەکان و خوێندکارانی کە لەو بەشانە وەرگیراون و لەو کۆلێژانە ئەتوانن پەیوەندی بکەن بە بەشەکانیانە و کارەکانیان جێبەجێ بکەن بەڵێ ئەگە باسێک لەوە بکەین بۆچی ئەمساڵ زانکۆلاین زۆر دواکەوت یاخۆ بە دوو جار هاتەوە ناوەکان بەڵێ خۆی لە ڕاستیە خۆی پرۆسی زانکۆلاین هەموو ساڵێ لە نێوان هەموو زانکۆکانە لە لژنەیەکی باڵایە پێکە هات پرۆسەکە جێبەجێکرا و لەلایەن وەزارەتەوە لەلایەن لوجنەیەکی تایبەتەوە جێبەجێ ئەکرا ئەو پرۆسەیە بە هاوکاری هەموو لایەک بەڵام ئیمساڵ وەزارەت بە هەموو پرۆسەکەی گرتە ئەستۆی خۆی ئێمە هیچ بەشداریمان لەو پرۆسەیان نەکرد بە هیچ شێوەیە واتە وەزارەت هەموو ئەو کارەی ئەنجامدا وەزارەت هەموو ئەو کارەی ئەنجامما ئەوەش یەکێ لە هۆکارەکان ئێمە سێ ساڵ لەمەو پێش وا هیمان دانابوو کە ئەو خوێندکارانە کە کاتێ نەتیجەکەیان دەرەچێ هەر لە لاپەڕی تایبەتی خۆیانە دوو ئایکۆنی تیابوو دوو دوگمەی تیابوو ئەگەر بەدڵی وایە شوێنەکەی دەسی پیانە فۆرمێک یا هەوێکی بۆ خۆی دروست دەکرد هەر لەویا بە ڕسمەکەی خۆیەوە لەسەر پێناسەکە نووسرا بوو کە 25 ڕۆژە خوا ئەوی توانی هاتوچۆی کۆلێجەکان بکە ئەگەر بەدڵی نەبە لێ هەر لەوێ سکاڵایە کرد سکاڵاکە خۆی مباشر لەگەڵ بەرنمەکە ئەی کرد ئەوی من لێرە وەرگیراوم بە بۆچوونی من ئەبوایە لەوێ وەرگیرامایە یەکسەر بەرنامەکە جوابی یایەوە کە تۆ دەرەجەی فڵانت نزمە یا ڕیازیاتت نزمە بایۆلۆجی نزمە بەداخەوە ئەوە لە بەرنامەکەیان لابرابوو ئەوە نازانم هیچ ئاگاداری ئەوە نیم کە ئەو پرۆسەی بۆچی لابرا کە ئەوە سوودێکی زۆر زۆر هەبوو ئەوە وای کردبوو کە خوێندکاران ئەوە هاتوچوی شوێنەکان نەکەن خۆی بتوانێ کۆنتترۆلی ئیشەکەی خۆی بکە دا پرۆژەیەکی کەشمانە بوو پرۆژێک کۆڵسەنتەری پێوترا ئەی دکتۆر نابێ ئەوە بۆچونتان هەبێ لە سەرەوەی کە ئەوە بەڕێوە ئەمساڵ بۆچونمان نەبوو بۆچی؟ وەزارەت ویستی پرۆسەکە خۆی هەمووی جێبەجێ بکە خۆتان نەتابوو یاخو پێتان نەوتا وەزارەت پێ نەوت بووین بەس ئێمە دایمە هاوکاری وەزارەتی وەکو بەشێکین بە تایبەتی زانکۆی سلێمانی لە بدایەتەوە ئەو پێشکەوتنانی کە لە زانکۆلای نەبووە بەشێکی زۆری گەڕاوەوە بۆ زانکۆی سلێمانی تۆمارگای گشتی زانکۆی سلێمانی بەڵام لەم کاتەیە وەزارەتیش خۆی دەسەڵاتی خۆی هەیە پرۆسەکەی جێبەجێ کرد ئەمەوە ناگەینە کە پرۆسەکە نەچۆتە سەر پرۆسەکە چووەتە سەر بەس کێشەمان هەبووە ئینکاریەوە ناکەین کێشەیەکەی لە پرۆسەکە کێشەیەکێ هەم لەلایەن خوێندکارانەوە هەم بەشێکی لە لای تربیە و بەشێکی لە لای ئێمە زیاتری خوێندکارانە زۆر جار خوێندکاران گلەی ئەوە ئەکەن کە زانیاری تەواویان نیە لەسەر شێوازی پڕکردنەوەی فۆرمەکان هەرچەنە وەزارەتی خوێنی باڵا هەمیشە هەڵیاوە کە ڕێبەرێک بڵاو بکاتەوە کە تایدا هەموو ئەو زانیاریانەی تیاابێ هۆکارەکە زیاتر چییە؟ هۆکار تاکو ئێستا هۆکاری سەرەکی ئێمە کە ئێڵێن ئەڵێن خوێندکار بە شێوەیەکی نەگونجاو پڕی کردوێتەوە بەڵام تاکو ئێستا ئێمە وەکو زانکۆکان هیچ ئامارێکمان لە بەردەستانە و هیچ یەکێ لەو فۆرمانە نهاتوەتەوە بەردەستمان تا بزانین کە ئەو خوێندکارە هەڵەکە هی ئەوە یاهینی سیستمەکەی لەبەر وەڵامانەوەی پرسیارە جارێت تۆزیێ زۆر بەڵێ دکتۆر زۆربەی خوێنکاران ناویان لە شوێنەکانی تر هاتۆتەوە ئەمە چۆنە ینی بۆ نمونە فۆرمیان لە سلێمانی پڕکرێتەوە بەڵام ناویان لە زانکۆیکی کە هاتۆتەوە خۆی و دوو بەشە ئەو بە پێی اختیارەکانی خۆی ئەگەر خۆی نووسی بێتی هەڵبژاردنەکانی بەپێی کۆنمرەکەی و بەپێی دەرسی چێبڕچەکەی وەرگیرەوە بەڵام زۆر خوێندکار هەیە لەیش شوێنە وەرنەگیراوە بۆ نمونە هەشتا و نۆی هەیە بەس بەشە پزیشکەکانی نوسیەوە وەرنەگیراوە لەوێ کە وەرناگیرێ کۆمپیوتەر خاستە نەمانی کە دوێنێ 2500 ناوە بێ کە دەرچوون کۆمپیوتەر خۆی خستونێتە شوێنە کە شانی ئەو دەرجەیە بێ ئەمەشەو شوێنە لە فۆرمەکانە نەبووە لەبەرئەوە ئەو گلەییە تاکوستا ڕوون نییە ئایا لە خوێندکار خۆی ئەکرێ یا خوێندکار نووسیوێتی و پەڕیوە لەوێ بەڵام ئەوەش کۆتایی باشە نییە. لەم حاڵەتەیە چۆن چارەسەریەکەن ئەکرێ کە خوێندکار بە درێژای و ساڵانە ئەخوێنێ و دواجاریش چارەنووسی بدرێتە سەر دەست ئامێرێکی ئەلەکترۆنی کە ئەو بۆی دیارریەکە چی بکا و چی نەکا ئەگەر لە دەست ئامێرێکی ئەلەکترۆنیا بێ بڕا ناکەم هەڵی مرۆیی تیا بێ بەڵام لەگەڵەوەشە فۆرمی تایبەتمان هەیە بۆ ناڕەزایی لە هەموو بنکەی ڕاوێژکاریەکان بۆ نمونە لە سلێمانی لە زانکۆی سلێمانی هەمانە لە زانکۆی پۆلیتەکنیک هەیە و لە زانکۆی هەڵبجەش و گەرمیانیش و ڕاپەڕینی شەیە توانن خوێندکار پەیوەندی بک بێ و فۆرمەکە پڕکاتەوە بەڵام زۆر بەداخەوە تاکو ئەم دەقەیە پێشەوەی بێمەلای بەڕێستان پەیوەندیم کرد بە وەزارەتەوە تاکوستا ئێمە کۆنمرە وەزارت لیستی کۆنمرە نزم و بەرزەکانی بۆ نەناردینەوە، کەواتە ئێمە نازانین ئاستی ئەو کۆلێجانەی کە خوێندکاری وەرگرتووە لە چ ئاستێکا وەستاوە، لەبەرئەوەی هیچ خوێندکارێ ناتوانێ ئێستا ناڕەزایی پێشکەش بکا، تەنها شتێک کە خوێندکار ئەتوانێ بیکا لەڕێی ئەم کەناڵە بەڕێزەوە ئەوانەی کە وەرگیراون و شوێنەکانی خۆیان بەدڵە بچن پەیوەندی بکەن. ئەی دکتۆر زۆر کات ئێستاش کە ڕۆزە پرسیاری وەی کرد ئەگەر کێشەکە لە کۆمپیوتەرا بێ ناوەکە بە هەڵە بێ یاخود ئەمەی کە تۆ باسیەکەی ئەو خوێنکارە سکاڵا لای کێ بکا پەنا بۆ کێ بەرێ تاوەکو کێشەکەی بۆ چارەسەر بکرێ؟ هەر یەت بۆ مەڵبەندی ڕاوێژکارەکان ئێمە بە باشی نازانین خوێندکار بچێ بۆ وەزارەت یەکەمە قەرباڵغەیەکی زۆر لەسەر وەزارەت دروست دەبێ دووەمەن وەزارەت کاروباری پەیوەندی بە ئێمەوە هەیە وەکو زانکۆکان نەوەکو بە خوێندکارەوە ئەگە پەنا نەبا بۆ وەزارەت لای یەتە ئێوە لای کێشەکەی ئێمە بۆ چارەسەرەکەن یەتە لای ئێمە بەڵام تاکو ئەم ساتەی کە من هاتوومەتە ئێرە بەڵێ ئێمە ناتوانین هیچ یارمەتییە بەین لەبەرئەوەی لیستی کۆنمرەی نزم و بەرزی زانکۆکە بەشەکانمان پێ نەگەیشتووە و پەیمانیان ناوینەتێ وەزارەت کە بینێرن. هەرچی کاتێ ناردیان ئێمە لە ڕێی کەناڵە بەڕێزەکانەوە لە ڕێی سایتی زانکۆمانەوە ئیعلانیەکەین کە هاتۆ با بێن بۆ مامەڵەکردن بەڵێ دکتۆر پێم خۆشە باسێک لەوە بکەین هەرچەنە ڕەنگە ئەم پرسیارە تۆزە سەختیش بێ وەڵامدانەوەی بەڵام هەوڵی ئەوە نەدراوە یاسایەک یاخود سیستمێک دابنرێ بۆ نمونە نمرەیەک دیاری بکرێ با بڵێین خوێندکار هەر لە قۆناغی پۆلی دوانزەوە ئیتر بزانێ بۆ نمونە تۆ نمرەی حەفتا دیارەکەی ئەگەر کەسێک لە حەفتا کەمتری هەبێ خوێندنی باڵا وەری ناگرێ بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵی ئەوە بدرێ پەیمانگای پیشەیی زیاتر بکرێتەوانێ ئەم خوێندکارانەی کە لە خوار ئەو نمرەی کە دیاری ئەکرێ بخرێنە بازاری کارەوانێ ئەمەش وەکو جۆرێک لە بارگرانیەک لەسەر شانی حکوومەتیش کەمەکاتەوە چونکە کە تۆ ساڵانە ڕێژێکی زۆر خوێندکار وەرەگری دواجار هەمووی داوای دامەزراندنە لێکرا هەوڵ نەدراوە یاخود بیر لەوە نەکراوە شتێک لەم بابەتە بکرێت؟ داوای لێبرد نەکەم هەوڵی داوە بڵێ ئێمە لژنێکمانەیە پێوترێ بردی باڵای خوێندن و پلاندانان هەموو ساڵێ دانیشین لە مانگی دوو دانیشین هەموو ساڵ ئێمە ئەوە تەکی دەکەین و ئیم ساڵش بەنۆ خاڵ پێشکەشی جەنابی وەزیرمان کرد کە لەگەڵ وەزارەتی کار و لەگەڵ وەزارەتەکانی کە وەزارتی ناخۆ قسە بکە کە ئەو ئەو وەکوە فەرموویت ئەو کارە پیشەیانە زیا بکە کە هەم میلەتەکە پێویست پێێتی هەم کۆمەڵگەکە هەم خەڵک حەزی لێتی کە بە شێوەیەکی پراکتیکی کە بتوانێ ئارەزووی خۆی تیا بدۆزێتەوە بەڵام ئەوەی کە ئێمە کۆنمرەیە دانین لەوە کەمتر وەرنەگرێ ئێمە ئەوە ناکەین لەبەرەوەی چۆنەڵی پێشتر وەزارەتی پەروەەردە بڕیارییاوە ئەوەی کە لە خوارد پنج بێ دەرنەچوە ئێمە نامانێ ڕێ لە خەڵک بگرین درگاکە کراوەیە بۆ موو کەسێ وەزارەتی خوێندنی باڵاش وەزارەتێکی جیاوازە خەڵک هەیەت کێبڕکێکە. دکتۆر بۆ ئەمساڵ لە خوار دەرەجەی شەست و سێ وەرنەگیراوە بەڵام زۆربەی خوێندکاران دەیان خوێندکار هەیە گرفتی ئەوەیان هەیە شەست و نۆیان هێناوە یاخۆ حەفتەیان هێناوە ناویان نهاتۆتەوە لەگەڵ ئەوەشا پرسیارێکی کەم ئەوەیە زۆر خوێندکار هەیە دەرەجێکی زۆر بەرز هێناوە بۆ نمونە نەوەد و چوار هێناوە نەوەد و پێنج هێناوە کەمە ساڵانی پێشوو لەوانەیە لە طوب وەربگیرایە بەڵام ئەمساڵ لە کوردی ناوی هاتۆتەوە ئێوە چۆن ئەم پێوانانە ڕێکدەخەن؟ ئەم پێوەنانە هەموو ساڵێک ئێمە ناڕەزایی درگای ناڕەزایی کاکەینەوە ئەگەر بە شێوە ئەلەکترۆنیەکە کە نەماوە هاتوینەتەوە سەر شێوەی بڵین کڵێشەی کاغەزەکە لەو کڵەشیا تیا نووسراوە خوێندکار چوار مەرجی سەرەکی هەیەتیایە وەکو جەناب بە فەرمی ئەگەر ناوی نهات بێتەوە بە پێوەی کە وەزارەتی ئەلانی کردو 16.4 خوارتری بڵین سەروتری هەبێت خوێندکار کە کاتێک ناوەکان هاتەوە ئێمە وەکو زانکۆی سلێمانی ئێمە هەڵی واسین بە پەنجەرەکەیان خوێندکارێ سێریەکە کۆنمرەکەی لە کوێ هاتبوە داوای ئەو شوێناکە واتە خوێندکارەکە لە سەرو شەست و سێ وە هەی بێ شەست و سێ پۆینت چوار هەی بێت ئەبێ وەرگیرێت ئەوە نقطەی یەکەم ئەوەی کە جەنابی شا فەرمووی ئەگەر دەرەجێکی زۆر بەرزی پزیشکی هەیە لە کوردی وەرگیراوە یا بەشێکیکە ئەوە عینەن شت یەت اعتراض دەنووسێت و ئەگەر فەرقی دەرەجەکەی زۆر بێت و خۆی خاوەنی ئەو هەڵەیە نەبێ ئەگەر خاوەنی هەڵەکەش بێ فەرقی دەرەجەکەی لە بەینی سی ئەوە وەزارەت قەراریە فەرقەکەی ئەوە بێ سی بێ لە نەبرەکانە ئەوە ئێمە بۆی هەڵەوە شێنینەوە جارچکە بۆی دکتۆر ئێمە باز لەوەکەین ساڵ بە ساڵە بێم سیستەمە بەرەو پێشەوە بڕوا بتوانین ئێمە ئاسانکاری تر بکەین لەوەی هەڵەت ڕووبا لەوەی خوێندکار گرفتی هەبێ ئەی چۆن پێویستە ئێمە بتوانین ساڵ بە ساڵ بەرەو پێشەوە بچین یاخو ئەم سیستەمە بەرەو دوامانەوە باگەر ئاوا بڕۆ خوێندکاران ئاوا گرفتێکی زۆریان نەبێ تا پار بەرەودوای نەبردبووین بە بۆچوونی من بەڵام ئەم ساڵیش ئەم پرسیارە ئاراستەی وەزارەت بکرێت من بە باشتری ئەزانم بەڵێ دکتۆر بە شێوەیەکی گشتی تۆ هەم ڕێنمایی هەم ڕوونکردنەوە بۆ خوێندکارانە چیە کە ئێستا بینەری ئێمن بیسەری ئێمن وەکو هەموو گرفتانی کە باسمان لێوە کرد کە ڕەنگە نمرەیەکی زۆریان هەبێ بەڵام ناویان نەهات بێتەوە چی بکەن من چەند شتێک هەیە لەم کەناڵە بەڕێزەوە بە هەموو خوێندکارانی ئەڵێم ئێمە هەموومان لێ کەشتێک واتە پێویستمان بە هاوکاری یەکتری هەیە بۆی بگەینە کەنارێکی ئارا لێرەوە بە خوێندکاران ناڵم ئەوەی لە 16.4 زیاتری هێناوە هەمویان وەرەگیرێ ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم ئێمە وەکو تۆمارگای گشتی زانکۆی سلێمانی وەکو بنکەی ڕاوێژکاری وەکو بەشی خوێندکاران و فەرمانگەی کاروباری خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی هەموو کاراساهینێکمان کردووە سا پێشەوەی بێن بۆ لای بەڕێستان لەگەڵ یاری دەدەری سەرێکی زانکۆ دکتۆ ئاراس زێنە لەگەڵەوە قسەمان کرد گەیشتنەوە قەنعاتی کە ئێمە لەم ئاستە خوێندکار بۆی پارێکی زۆر نات هاتوچۆیەکی زۆر نەکە ئێمە کەفیل لەم کاتە لێ وەرناگرین ئەو فۆرمە لە سایتی زانکۆ یونیفسول دۆت ئیدیو دۆت ئایکیو ئەتوانێت دایگرێ فۆرمەکە پڕی بکاتەوە لە ماوەی دوو مانگە ئەو فۆرمەمان بۆ بگەڕێنێتەوە هینی کەفالەتەکەی و یەکسەریش خوێندکار بێ پەیوەندی بکە ئێمە نایکەین بە شەرتێکی ئێساس بۆی تۆزی ئەو هاتوچۆی لە خۆی لە کەفیلەکەی کەم بکەین بەڵێ بەڵێ دکتۆر ڕەنگە گرفتێکی تر هەبێت کە ئا، خوێندکاران باسی لێوەکەن بە تایبەتی خوێندکارە دوو ساڵەکان باز زاکرێکە هەندێکیان نمرەیان وەرگرتووە هەندێکیان نمرەیان پێ نەیراوە ئەم جیاوازیە بۆچی؟ بەڵێ بەداخەوە ئەو ئەو ئەو بابەتە زۆری خایەنە بواە هەر لە بیدایەتەوە ئێمە داوامان کرد کە زوو ئەو بابەتە ببڕێتەوە ئێمە لە لوژنەی باڵا هەموو ساڵە بۆ کێبڕچێ چەند پێوەێدانێ یەکێ لەو پێوەرانە دروستی مفاازەلەیە کە بۆ تەلەبدانێ ئەوکان پێوەری یەک ساڵ و دو ساڵەیە جاران لە دو ساڵە دەرەجا بڕا بە زووتیانە حاڵەتی نفسی تێکە کردیان بۆی کە دەرەجە بیرێ ئێمە وەکو بۆردی باڵا من حەزەکەم ئەوە بڵێم یعنی بەڕاستی ئیتر کاتێ هاتووە سەد و یەک و سەد و دوو یعنی شتێکی نەشیاوە ئێمە کە ئین بە خوێندکار کە کاتێ سەد زیاترین دەرەجەیە داوامان کرد کەم دەرەجەی لا ببرێ بۆ هەموو لایەک بەڵام ئەوەی کە ئیمساڵ بڕیاری لەسەرا وەزارەت خوێندکاری خولی یەکەم بڵێن ساڵی یەکەم 21 دەرەجە وەرەگرێ ئەگە خولی دووەم دەرچوبێ حەو دەرەجە ئەوانەی کە دوو ساڵن ئەگەر خولی یەکەم پار لە پۆلی شش بۆ دەرنەچوە ئیم ساڵ لە پۆلی شش دەرچوە ئەگە بە خولی یەکەم دەرچوو بێت دوانزە نمرە وەرەگرێ ئەگە بە خولی دووەم دەرچوو بێ شش نمرە وەرەگرێ ئەو خوێندکاری کە وەری نەگرتووە بە مەرجێک وەزارەتی پەروەەردە و بەڕێبەرایەتە گشتەکان نردبێتی بۆ وەزارتی خوێنی باڵا و بۆ زانکۆلاین ئەوی شەتوانانی ئەتراز بگرێ وەلو تاکستا شێوەی ئەترازەکە وەزارت ڕوونی نەکردوێتەوە ئەتوانێ ئیعتراز بگرێت نارەزایی دەرببڕێت و ئەو کۆنمرەی بۆ خرێتە سەر و ئەو نمرە زیایە و جارێکیکە بۆی حسێب بکرێت. دکتۆر لەگەڵەوەی کە ئێوە بەڕێزتان بەڕێوبەری تۆمارگاکانن لەوانەیە ئەو خوێندکارانەی کە ناویان نهاتۆتەوە پەنا بەرن بۆ نای ئێوە هیچ ئەمەلێک هەیە بۆ ئەوەی کە ناویان بێتەوە یاخو چاوەڕێی چی بکەن؟ ئێمە ناوی نانێین ئەمەل ئەبێت بەڵێ ئەبێت ناویان بێتەوە بەڵێ بەڵام ئەبێ ئەوانیش هاوکارمان بن چۆن ئێمە ئێستا لە کێشەکان یعنی چاوەڕێ بکەن ئێستا من لەم تەلەڤزیۆنە بەڕێزەوە کە ئەڵێم بۆمان نهاتوەتەوە کۆنمرەکان پێویست ناکە لەبەر دەمی نە زانکۆی ئێمەیانە هیچ زانکۆی باشە دکتۆر چەندی تری پێچەکە ئێمە کاتێکی ئاڵێن دیاری چاوەڕوان کراوتان نین. ناونەتێ نەخێ من ئێستا لەگەڵ جەنابی بەڕێبەری گشتی اه، خوێندن و پلاندانان قسەم کرد اه، ئەڵێ هەموو بڵێن جۆدی خۆمان بەکارێنین کە بە زووترین کات بتانگاتێ کێ مانگاتێ من هیچ موعیدێکم لەلا نیە تا بە ئێوە خوێندکارانی ڕاگەیەنم. بەڵێ بەڵام بە جۆرێک لە جۆرەکان کارئاسانی کراوە چونکە ڕەنگە ئێستا خوێندکاران هەر کاتژمێرێکیان بە ساڵێک لێ بڕا لە چاوەڕوانیە. زۆر بە داخەوە من لەگەڵ ئەوەیام و ئێمە تەقدیری ئەوانیش ئەکەین تەقدیری دایک و باوکیان ئەکەین کە چەند ساڵە پێیانەوە ماندوو بوون و هەر لێرەشەوە ئەو خوێندکارانەی کە ئەچنە سەر سایتەکەی خۆیان چەند خوێندکارێکم بینی پێشوەی بێم بۆ ئێرە ئەچنە سەر سایتەکەیان شەو تا سەعات دوو دانیشن هەر وشەی تێپەڕ لێن و ئەڵێ غەڵەتە ئەوە غەڵەت نییە ئەوە جارێ داخراوە بە مۆقەت وەزارەت وعدی یاوەکەی کاتەوە لاپەڕەکانی خۆیان نەبین و شت بەخوا کێشەی نابێت لە کاتێکی زۆر دکتۆر وەکو دوا پرسیار هەوڵەکانی وەزارەت چیە بۆ ئەوەی لە ساڵانی داهاتوە ئەم گرفت و کێشانە دووبارە نەبێتەوە بام پرۆسەیە تاوا بێ ئمە راپۆرتی خۆمانە نووسین لەسەر هەموو کەم و کوڕەکان لەسەر نقطە باشەکان کە پێش بخرێ کەم و کوڕەکانیش کە چارەسەر بکرێ دوایەوەی تر پشت بەخوا لە مانگی دووە و پرۆسی جاریشکە دەست پێکاتەوە و خۆ حازرکردن دەی دەستەکانتان خۆش بێ دەست خۆش بۆ تۆش دکتۆر دەست خۆش بۆ تەواوی زانیاری و ڕوونکنەوەکانێ بۆ هیوانکە و خوێندکارانی کە ناویان نەهاتۆتە و چاوەڕێن بە زووترین کات ناویان بێتەوانێ و بەپێی حەز و ئارەزوەکانی خۆیان بچنەوە کۆلێژانەی کە خۆیانیانەوێ دەست چاوت خۆش